Mba'éichapa peime mitãnguéra mbohapyha mbo'esyry pegua? Mis niños del tercer grado cómo están? Espero que bien, bendecidos y bendecidas. Jehovasapyre ningo ñande ko'ẽ ko'ẽ reve ajépa. Iporãite he'ime jeýma ñamba'apo hag̃ua ñane mbo'epy guaraníme. Ha ni heta nde resarãitei remomaitei va'erãha nde rogayguápe, repu'ãnguévo, mba'éichapa nde pyhareve. Aje. Ha asajemíva repu'ãramo katu ere tuicha mba'éichapa nde asaja. Reke asajéramo, ni heta nde reke asajépe epu'ã voi ejapo hag̃ua ne rembiapo ha upéi katu reñembosaráiva. Ajépa. Ha ka'aru piguáicha noñembosarái ra'e. Mba'éichapa nde ka'aru ja'e ñamomaitei hag̃ua ha upéi ñañembosaráiva térã jajapóma ñane rembiapo avei aje? Oĩ porã. Ha pyhare mba'éichapa nde pyhare. Entonces japractica, vamos a practicar esto que vamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que podamos realmente poder hablar en castellano y en guaraní correctamente. Muy bien. Ñamboguatavévo jahávo ñane rembiapo. Ko árape ñamba'apóta peteĩ mboypypyahu datos personales rehegua. Mba'érevaichápa datos personales oñe'ẽta? Ha he'ipaitéma guive datos de una persona, vera? Ok, entonces los datos personales son las cosas, las informaciones que nos cuentan de una persona, de una determinada persona. Omove'úva ñandéve peteĩ tapicha rehegua. Por ehémplo che, che dato personál che réra. Mba'éicha che réra? Perla Constancia. Che réra joapy Riveros de Moraes, mi apellido. Che ary, mi edad, popa ary, cincuenta años. Ha upéi, che rembiapo mbo'ehára. ha romoirũ nde rembiapópe. Ajépa? Ha péicha, péa ha'e datos personales, ne mba'e rehegua upéicha avei, nde réra, nde réra joapy, nde ary, ne mbo'esyry, mba'e mbo'esyry pende reime? Tercer grado, mbohapyha mbo'esyrýpe. Avei peteĩ dato iñimportante ha'e pe número de teléfono, ñane pumbyry papapy, o sea, el número de teléfono, es un dato personal muy importante. Che tenés que también saber, reikuaa va'erã. Che aikuaa nde nereguerekói ha teléfono neaño ne mba'éva. Péro tekotevẽ reikuaa nde rogaygua mba'éva, peteĩva jave. Nde sy térã nde túa mba'éva. Ya iñimportánte terere. Néi, péicha ramo ñahechamíta ña jajapysakami peteĩ káso. Amoñe'ẽtava che aipotari japysaka porã, ha upéi katu jajapóta tembiapo heseguáva. Péina ápe jaguereko peteĩ moñe'ẽrã neporãva. Amoñe'ẽta che raẽ ha upéi ikatu hag̃uáicha nde remoñe'ẽ jey rejapo hag̃ua tembiapo heseguáva. Ehendumína. Elena. Elena ha'e peteĩ mitãkuña'i oguerekóva oapy ary. Itúva ha'e karai Arturo Sánchez ha isy ha'e ña Andrea Gómez. Oguereko mokõi joyke'y ipahaguéva. Ha'ekuéra oikótava Ka'asapápe. Elena oho mbo'ehaópe hérava Virgen de Fátima opytáva Loma Clavel-pe. Ára ha ára oguata ohóvo hóga ykeregua Noelia ndive. Mokõi mitãkuña'i Oĩ mbohapyha mbo'esyrýpe ha imbo'ehára héra Miriam. Mbo'epýpe mbo'ehára ojapo heta porandu datos personales rehegua ha Elena hesarái ipumbyry papapýgui. Og̃uahẽrõ hógape oporandu itúvape ha ohai chupe ikuatiahaípe, 0542 234 567. Ambue ára Elena ndahesaraivéima. Iporãite ko ñande moñe'ẽrã jaguerekóva. Ko ha'e peteĩ káso. Elena káso hína ra'e kóva, ko ñahendu va'ekue. Néi, ha ñamba'apóta kóva ko káso eraipóramo ko'ág̃a. Iporãite piko Elena iñakãraguasa'yju asy ajépa ha oho mbo'ehaópe iñeangirũ ndive, he'i. Mba'éichapa héra iñangirũ hína? Míriam. Noõ, ndaha'éi Míriam. Noelia hína la iñangirũ. Ajépa, emoñe'ẽ porãke. Noelia la iñangirũ. Ha Míriam héra imbo'ehára. Néi. Ha avei omombe'u hína mba'éichapa héra isy ha itúa. Isy héra Andrea Gómez. Ha itúapa mba'éicha héra? Arturo Sánchez. Néi, ñamba'apóta aipóramo Elena káso-re. Néi, ñahendupa rire Elena káso, jahecháma hína ajepa'o ñe'ẽ Elena-re, oĩ ambue mitãkuña'i ohóva hendive mbo'ehaópe, mba'éichapa héra? Héra Noelia. Imbo'ehára, Míriam. Ha avei oĩ isy ha itúa kuéra rire. Ajépa. Mba'éichapa héra imbo'ehao? Virgen de Fátima. Sí, Virgen de Fátima. Néi, ko'ágã katu jahechavévo jahávo ñamba'apo ñondive, eh, mba'e rejapóta? Reguenohẽta Elena kásope, va ha sacar del texto, que relata los datos sobre Elena, de ahí vas a sacar los datos personales de Elena. Reguenohẽta. Elena, datos personales. Remoñe'ẽ jeýta ha eguenohẽ. Héra, ijykére remoĩta. Héra. Ary, voi ary ko oguereko Elena. Mbo'esyry, mba'e mbo'esyry pe pa oĩ Elena. Ha avei, pumbyry papapy el número de teléfono de Elena. Estos datos vas a sacar del texto, reguenohẽta pe moñe'ẽrã Elena káso reheguáva. Oĩkorãpa? Upe rire katu reñomongetáta, reiméramo mbo'ehaópe reñomongetáta nde maestra ndive, nde mbo'ehára ndive, nde profesor ndive. Nahániramo, nereiméiramo mbo'ehao pe reiméramo nde rógape, reñomohetáta peteĩ nde rogaygua ndive, ikatu nde ermaníto, nde ermána, térã, nde sy, nde túa, nde tia, nde tio ndive, peteĩva ndive, reñomongetáta. Ha mba'épa rejapóta pe ñomongetápe? Remombe'úta nde datos personales, sí? Ha upearã hína rehecháta pe Ehémplo, peteĩ techapyrã ápe ahechaukáta máva ndéve ha upe rire katu iremohu'ãicha reñomongeta. Jahechami. Ñahendupa rire Elena káso, jajapóta peteĩ ñomongeta. Rehóramo mbo'ehaópe rejapóta ne mbo'ehára ndive, reñomongetáta hendive, térã ne irũ ndive. Térã avei ikatu nerehóiramo mba'ehao pe, nerehóiramo eskuélape reñomoheta nde rogaygua ndive, si es ke no te vas a la escuela vas a conversar con alguien de tu familia. Y ahí tenemos un ejemplo del diálogo. Peteĩ techapyrã jaguereko pépe, peteĩ ñomongeta, che rogaygua ha temimbo'e oñomongeta ajépa. Ha he'i mba'éichapa ombohovái iporã ha nde. Iporã avei, mba'éichapa nde réra. Che réra Elena, Iporãite nde réra, che réra Míriam. Iporã avei nde réra. Néi, Elena, aikuaase mboy ary reguereko. Mba'e mbo'esyrýpepa reime ha nde pumbyry papapy. Aguereko poapy ary, aime mbohapy ha mbo'esyrýpe ha che pumbyry papy ha'e 0542 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Che rogaygua, he'i chupe avy'aite Elena remombe'u haguére chéve nde datos personales. Pe'aha peteĩ techapyrã jaguerekóva, de cómo se hace un diálogo. Ya habíamos dicho que en un diálogo este, están siempre dos o más personas. En este caso, mokõi tapicha oñomongetáva. Apea la ejemplo, ha peichagua nderejapóta, pero no vas a escribir, sino que vas a conversar. Vas a conversar contando tus datos. Pea la rejapóta. Néi, ha upéi jahecháta ñandemandu'arã mba'eichaitépa ñaikũmby jahávo ñanembo'epy datos personales rehegua, ko'ág̃a jahecháta. Néi, ko'ág̃a katu nemandu'a hag̃uánteko romomandu'a jeýta amoñe'ẽnguévo ko mandu'arã. Datos personales ha'e pe ñande kuaa'ykáva opavavépe, opa hendápe, ñaneipytyvõ ani hag̃ua avave ojavy mávapa ñande. Iporã ñamombe'ukuaa ñande datos personales oparuviete ñaikotevẽgui hese. Ñaikenda nderesaráipe jaiporã remombe'u porã va'erã upépe hag̃uáicha la nerendúva avei oikuaa porã ha ndekuaa porã. Ha péina ko'ápe ñag̃uahẽma ñane rembiapo pahápe jahávo ha jahaítama ñande kuatiahaípe, ahora sí vamos a trabajar en el cuaderno. Kóva ko tembiapo guive reguerahykáva rã ne mbo'ehára pene rembiapo. Entonces, esto es lo que vas a copiar en el cuaderno, vas a completar, ¿sí? Para poder enviarle a tu maestra. Mba'épa he'i tembiapo? Amoĩmba ñemongeta pa'ũme datos personales, completo los espacios en blanco, del diálogo con los datos personales ha oĩ pe pepa'ũ hína rehechaháicha oñomongeta Kame ha María están conversando Carmen y María y qué vas a hacer? vas a completar con los datos personales primero habla Carmen oñe'ẽ Kame mba'éichapa nde réra? María ombohovái che réra y vos le vas a completar María, ¿sí? María. Upéi Kame he'i chupe, Mboy ary reguereko. María ombohováita chupe, Mboy arýpa oguereko. Nde remoĩta chupe mboy arýpa. Upéi he'i, Mba'e mbo'esyrýpe reime? Aime mokõiha mbo'esyrýpe térã mbohapyha mbo'esyrýpe. Sí. Ha upéi, Kame he'i chupe, Néi María, avy'aiterei ñañemongetami hague rehe. Le agradece por conversar, por dialogar con ella. Y por sobre todo, conocer también de sus datos personales. Oĩ porã, néi, Péva ha'e ñane rembiapo jagueraheka va'erã ñane mbo'ehárape. Aníke nde resarái. Péina péicha mbeguekatu pe ñamopu'ãma jahávo ñane rembiapo ko ára peguáva. Avy'aiténgo ikatu reñamba'apo jey jekupyty pe vy'apópe ha py'aguapy pe oñondive. Tuichaite mba'e ko ko jaikuaa pyahúva, datos personales, osea marandu ñandejeheguáva, marandu peteĩ tapicha reheguáva. kuénta kien es la persóna, kómo es, kuántos áños tiene, a eso se refiere datos personales. Umi apytépe avei oĩ número de teléfono. Ajépa? Péva ha'e ñande mbo'epy ko árape guare. Néi, terehasa porãite ko ára ha terepy'yty jehovasa jepiveguáichante voi nde ha nde rogayguakuéra. Ambue árape ñamba'apo jeýta oñondive, Tupã he'ise oipotáma guive. Japyta upéicha.